Salam Salam Aleýkum Watandaşlar. Eşiden bolsaňyz Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, gysgaça orsça OBSE diýibem aýdylýar, agza döwletleriň we graždan jemgyýetiniň müňden gowrak wekili adam hukuklary we demokratiýa meseleleri boýunça maslahat etmek üçin Polşanyň paýtagty Warşawa ýygnandylar. Bu ýerde ikinji oktýabrdan on üçünji oktýabra çenli guramanyň ýyllyk konferensiýasy dowam edýär. Şu hepdede-de geçip dur. Biz şoňa ilki hepdäniň bäş gününe gatnaşyp bildik. Aslynda bu konferensiýa adamçylyk ölçegleri diýip atlandyrylan ýygnak OBSE-niň Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň Warşawadaky bölümi tarapyndan gurlan bu konferensiýanyň açylyş dabarasynda birnäçe ýurtlaryň resmi wekilleri we döwlete degişli däl guramalaryň agzalary çykyş etdiler. Bu ýyllyk maslahatda demokratik institutlary, saýlaw, adam hukuklary, şol sanda söz azatlygy, žurnalistleriň howpsuzlygy, ýygnak geçirmek azatlygy we beýleki esasy azatlyklar, ýigrenç esasyndaky jenaýatlaryň öňüni almak, kanunyň hökmürowanlygy, migrantlaryň problemalary, gender deňligi we adam söwdasyna garşy göreş meseleleri boýunça guramanyň agza döwletleriň bitiren işleri barada gürrüň geçirilýär. I şu gezegem geçirildi şu problemalar barada. Ýaňy men gysgaça belledim. Ynha şu guramaň agza ýurtlaryň wekilleri gatnaşýarlar we bu ýygnakda hökümete degişli bolmadyk guramalara-da öz pikirini aýtmaga mümkinçilik berilýär. Gynansagam wagt çäkli bolansoň diňe üç minut berilýär, onda-da ir bilen turup nobata durup spisoga ýazylyp ýetişseň şonda çykyş edip bilersiň. Türkmenistandaky ýagdaýlar hakda hem gürrüň edildi. Zuma gatnaşanlar aýal zenanlaryň problemalary barada, milletparazçylyk we din azatlygy barada aýratyn çykyş edip ýetişdirler. Geçen ýyllar bilen deňeşdirseň şu gezek käbir täzelikler hem bar, ony gatnaşanlar gürrüň edip bererler. Indi mende bir teklip bar. Bu zoomda ilki bilen ýaşulularymyza söz bereliň. Onsoň bu ýygnaga gatnaşan täze myhmanlary öz gören, eşiden zatlary barada gürrüň berseler gowy bolar. Magtymguly, baş üstünde. Hawa, salowmaleýkim tomaşaçylar, ildeşler, salowmaleýkim zooma gatnaşýanlar. Hawa, salam. Geleniňiz üçin sag bol. Ikinjim, Nurmuhammet aga, eger Mümkin bolsa söz sizden başlaýyn. Sag boluň.
Hakykatdan hem şu oboesiýa ýylda bir gezek ýaňky täjigulyň aýdyp geçişi ýaly şo ýygnagy geçirýär. O ýygnak iki hepde dowam etýär. Nähili meseleleriniň seredilýäni barada täjigul aýdyp geçdi, men gaýtalap oturmaýyn. Ýöne men şo ýygnaga iki müň üçünji ýyldan bäri gatnaşyp ýörün. Gatnaşyp ýörün ýöne çykyş edenim barada aýtjak ýöne bir açyk bir ýaňky OBS barada aýtjak bolýan. Ýyl ýyldan şo bir meseleler gaýtalanyp dur. Türkmenistanyň ýagdaýyny hemme meseleler boýunça ýaňky sanalyp geçilen seredilýän meseleleri barada her ýyl aýdylýa Türkmenistandaky ýagdaý metbugat barada saýlaw barada ýygnaklar barada ynsan haklary barada aý sanasaň sowagy bar diýen ýaly şu bir mesele bar bolsa, ynsan haklaryna degişli hemmesi seredilýär. Şoň üçin iki hepde dowam et. Ýöne ýaňky aýdyşym ýaly, şu ýigrimi ýylyň içinde hemmesi hemişe şu meseleler, hemişe-de şu Türkmenistanyň ýagdaýyny düşündirip aýtýas, üýtgän zat ýok. Men şoň üçin çykyşymyň soňunda bir teklip berdim. Dogrudanam öňem bir aýtýardym ony welin ýöne Boýçew üçin gaty kyn mesele bora çenli. Näme üçin diýseňiz, elli ýedi gurama gatnaşýar ýaňky OBSE-ä. Şolaň biri garşy bolsa, mesele çözülenok. OBSE şo meselelere, aýdylýan meselelere seretýär, meselem, ýöne näme, nähili karara gelýär? Biz diýýär, rekomendować etýäs, teklip berýäs, şo meseleleri serediň, Siz bize strany uçastniki diýýärdi, çlenem diýenok olar. Şo strany uçastnik bolanyňyzda boýun alypdyňyz ýerine ýetirjek diýip. Şony ýerine ýetireňizok. Gaýrat ediňde şony ýaňky aýdylýan kemçilikleri neme etjek boluň, çözjek boluň diýýärdi. Ine şolar ýaly rekomendasiýa berýär. Ony kim diňleýär, kim ýerine ýetirýär? Ýetirmesede nähili çäre görülýär? Hiç bir çäre ýok. Şoň üçin şu gaýtalanyp dur. Her ýyldan ýyla. Menem şony aýtdym. Bu gaýtalanyp otyrs welin bir siz öz položeniýaňyzy, öz ýaňky ustawyňyzy belki bir serediň, üýtgediň. Rekomendasiýalny harakter däl-de bir konkretno bir meseläni goýup, şonam talap edip, ýerine ýetirmese, käýinç beriň ýa bir sanksiýa beriň, şu döwlet barada bir hereket ediň diýip, Şolar her teklip berýär, şonuň ýöne gynansaňam şo teklipler kabul edilenok. Ýaňky aýdyşym ýaly, biri-biri bilen aňlaşy bilenoklarmy ýa hemmesi ony kabul edenokmy, şolar ýaly problemalar. Men ýaňky ýygnakda geçen hepde oňa gatnaşdyk, Känadurdan Täjigulem menem başga-da biziňkileň gatnaşanlary bar. Şonda men ýaňky Türkmenistanda türkmenlerden başga ýaşaýan millet az däl, ýöne esasy türkmenlerden soň bizde özbek kän, gazak kän. Men şolar barada aýtdym. Orslar barada aýdybam oturmadym. Öň şu esasan ýaňky Özbegistan bilen granitsada Daşoguz we Lebap welaýatlarda kän özbek ýaşaýar. Öň özbek mekdepleri bardy. Özbek dilinde ýaňky radiodan şo özbek dilinde habar berilýärdi, konsertler berilýärdi. Nyýazow döwründe o mekdepler ýapyldy. Ýöne şu günki döwlet ýolbaşçylary ýurt daşyna çykanda ýa umumy öz ýaňky beýleki döwletler goňşy döwletleriň prezidentleri bilen gürleşende aý dost garyndaş dogan zat diýip diňleseň ýöne gülälewülligi dik goýýarlar ýöne ýurduň içinde gezek galanda ýaňky özbek bolsun gazak bolsun olaň haklary kemsidilýär şo kemsidileni barada men şo çykyşymda aýtdym şular ýaly kemçilikler bar Şoňa-da çäre görülenok diýip, ondan ýaňy-ýakynda, siziň hem habaryňyz bardyr, OON-da şu ynsan haklary barada komitet Türkmenistany diňledi. Ol her iki-üç ýylda diňlenýär. Näme üçin diýseňiz, şo komitetem, OON-yň komiteti, ynsan haklary goraýan komiteti, seretdi, ynsan haklaryna seretýän komitet. Başda diňlenende Türkmenistan, şo Türkmenistanyň kemçilikleri aýdylyp, şuny, şuny, şuny, şuny, ynha siz çözmeli. Şo problemalary hökman çözüp bize soň jogabyny beriň diýip, şolar ýaly ýaňky görkezme berýär. Ynha, şu ýaňy-ýakynda, haýsy awgust aýyndamydy, ýaňky ministriň orunbasary Hajyýew gatnaşypdy, ýol, delegasiýanyň ýolbaşçysy bolup. Şonda bizi şo türkmenden beýleki milletlere, Türkmenistandaky ýaşaýan beýleki milletlerde milletler barada hiç problema yok. Şoň üçin şu problema Türkmenistana seredilenogyň diýip, şeýle ýaňky çykyşynda şeý diýýär. Ondan men diýdim Hajyýew diýdim, habary ýok ýaňky şol e, nähili kemsidilýänleri barada. Ýa bolmasa ha meselem alyp göreli mejlisde. Türkmenlerden başga iliki milletlerden her biri bir barmy? Ýok. Ýa döwlet edaralarynyň ýolbaşçylarynda iliki milletlerden barmy? Ýok. Şo kemsinlenokmy? Näme deň bolmaly näme hemme Türkmenistandaky ýaşan raýatlaryň hak-hukugy? Deň bolmaly. Konstitusiýa boýunça-da şeý diýilýär. Ýöne o meseleler Türkmenistanda gep bilinýär. Men şeýdip, şo çykyş edip Oweýsede aýtdym, ýöne bilemok näme üýtgejegini. Biz edil şo döwürde, dogrusyny aýtsam, ýeňňä habarym ýokdy, ýöne görýäňizmi, şu mahal ýaňky Oweýseň her ýyl bir döwletiň biri ýolbaşçylyk edýär. Şu ýyl Makedoniýa. Şoň daşary işler ministri Oweýseň ýolbaşçysy bolýar. Şol Aşgabada barypdyr. Bilen bolsak, şo gitmäkä oňa bir hat höküminde ýa bir mümkin bolsa duşmak mümkinçilik bolan bolsa, bir synanyşardyk ýagdaýlary aýdar ýaly. Ýöne umumy duşy bilmesegem ýazyp beribilmesegem o boýuça meseleler barada habary bar, öz ýolbaşçylaryna hökman ýetirendirler diýip umydymyz bar. Onnoň şo ýerde şo meseleler goýlaýanda-da, serediläýende-de ne Türkmenistanyň metbugaty, ne başga bir ýerde biz ony netijesini görüp bilmeris. Näme üçin diýseňiz, Türkmenistan olar ýaly meseleler öňünde goýlanda hiç wagt aýtmady. Hä, bu çykyş barada meň aýtjak bolýanym. Hawa, bolýar.
Nurmuhammet aga çykyşyňyz üçin köp sag boluň. Örän gowy çykyş. Onsoň menem öz tarapymdan bir goşjak zadym bar-da, siz şu aýtdyňyz. Türkmenistanyň içindäki nagt menşeistwo hakynda şoň ýagdaýyny okdum. Meň öz tejribäm boýunça Mary welaýatdaky şo gurluşlaň ýagdaýy wapşe gap terbet näme bir katastrofa görnüşinde ol olar diňe hökümet tarapynda basyş zat alman wapşe türkmenleň arasynda-da kän bir näme rassizm ýa-da birhili öz arasynda kabul etmezlik käbirine şon ýaly

Aýdyşyňyz ýaly, OBSE-de çykyş etmek, beýleki ilçiler bilen gürleşmek örän näme, gowy mümkinçilik, örän kyn bir ýetip bolaýjak mümkinçilik. Şonuň üçin geljekde başga-da türkmen ildeşlerimiz gatnaşar zat biýer diýip umyt etýän. Indi bolsa söz gezegini doganymyz Atamyrat Saparowa beräýin. Atamyrat, aýtjak zadyň? Meniň şu taýda aýtjak zadym Roza baýagy Polşadaky geçirilen OBSE ýygnagyna gatnaşan adam, şul adamda nähili nämeler galdy, indi rusçalap aýdanda wpiçitleniýa, nähili duýgular galdy Roza baýaga aýdyp biljekmisiňiz şo hakda? Elbetde, bu gün men size näme hakda aýdyp biljek, OBSE hakda eger menden bir elbetde maglumat aljak bolsaňyzlar, men sizlere şul OBSE-däki bolup geçen ýygnaklar bilen we häzir hem dowam edip duran, şul aýyň on üçüne çenli dowam etjek ýygnak hakynda men elbetde bir azajyk özümde gören we galan düşünjelerimi şu taýdan men maglumat beribiljek-de. Sebäbi näme üçin diýeniňizde, oglanlar şuny ýatdan çykarmaň, Obesse diýilýän ýer gelip şu bütin ýany bu ýerde bir otuz kyrk adamdan ybarat däl, bu ýerde iň azyndan nireden seretseňiz bir altmyş elden köpräk altmyş töweregi döwletiň belli belli predstawitelleri bar, belli belli şol obesseniň öz halkara guramalaryň ýokary derejeli predstawitelleri bar şolaryň öňünde çykyş etmek we şolar bilen şo ýygnaga gatnaşyp şolaryň öňünde ähli subutnamalary ýygnakda ýany maglumat berip ýany daklad edip okamak bu örän näme mesele, wajyp mesele. Esasy şul ýygnaga gatnaşmagyň sebäbi meniň özüm ilkinji gezek ýygnaga gatnaşdym. Men şu taýda bir zada ünüs berdim. Prawozasşitnikleriň edýän işine ünüsi gaty uly ünüs berýärler. Elbetde daşardan gelen islendik bir raýatam bolsa, haýsy döwletiň raýaty bolsun tapawudy ýok, eger sen özüň şo taýda şo ýygnaga gatnaşmaga özüňi registrasiýa etdirip bilseň, seni-de kabul edýär şo taý. Ýöne şo tapda sen näme çykyş etjek, şolaryňda sen esasy zatlary delil olarak görkezmeli-de. Ýani o ta baryp ýöne oturyp gaýtmak bilen ýa bir diýdi diýdi, aýtdy aýtdy diýen ýaly meseleler bilen o taýda baryp gaýtmak ol sen OBSA baraň bilen ol iş o ýerde bitenok. OBSA her kimi diňleýär. Ýöne esasy prawazaşitnikleri has köp diňleýär. Sebäbi olaryň olar birnäçe ýyldan bäri o ýerde iş alyp baryp alyp baryp durlar we hälem dowam edýärler. Hä, men özüm ilkinji gezek men ol OBSE-niň ýygnagyna gatnaşdym. Hem daşardan bir ýönekeý synçy, hemem habarçy höküminde men registrasiýa bolup bardym, gatnaşdym. Men görübem durun, hälem dowam edip dur. Oba, ýene bir bellemeli zat bar, beýleki döwletleriň predstawitelleri şo taýda otyr. Hemmesi, haçan-da öz döwletiniň prawazaşitnikleri, şolar bar, öz döwleti barada eger şol bir belli bir maglumat ýa belli bir doklad okanda belli bir zatlar sudnama esasynda ýani çykyş edip beýan edende hemem ýygnaň arasynda şol döwletiň predstawitelleri ýerli predstawiteller çykyp daşarda edil şol beýleki özleriniň nämesi hakynda çykyş eden prawazaşitnikler bilen hemem meseleni çözmek üçin bir ara gelip söhbet edýärler O taýda sen odur, bu budur ýa bir-biriňe duşmançylyk etmek diýen zat ýok, ýa gaçyp ýöremegem ýok. Emma şu ýerde iň bir bellemeli zat, o şuny goşa dyrnak içinde aýdaýyn, meniň esas ünsümi çeken zat Türkmenistanyň ýerli predstawitelleri, bilemok men ilçimi, şol ýerli predstawitel özi hatda ýygnaga iki gün gatnaşdy. Özüniň ýanynda ýene bir ýaşajyk oglan bar. Ol oglan bilen iki gün gatnaşdy. ikinji gün diýende şol ýygnakda özi şolara berlen söz nobatynda şonam şonuň özi çykyş etmedi. Hatda onuň arkasynda oturan şol ýüz-ýüze gelip gürleşer ýaly däl, daşaryk çyksa hem gaçýalar. Bizi görse hem gaçýa, ana prawazaşitlikleri görselerem ylgaşyp, edil kak butta bir bir-birine bergisi bar ýaly gaçýa-da. e, gynansak-da Türkmenistanyň resmileri şony başarmady. Etmeden we hälem edenoklar. Hälem şu toplanty ýygnakda boş. Sebäbi Türkmenistanyň oturmaly ýeri iskame stoly, resmi stoly şotda hälem boşdy. E, ýene bir bellemeli zat bar. Biz bar bir işi hemmämiz bir ýerde durup da e, beýle diwaryň bu tarapyna geçip bukulyp durup da bu prowazasitniň arkasyndan aý biz bir bir zat edip bileris şular bir zat etse bize de bolar diýip bul işi başary bolan ýok. Her kim elinden gelen işi başaryp bilýän bolsa, öz wyždanyna görä, ýany şo bir döwletiň raýaty hökmünde özüň şol döwletdäki awtoritar diktator režimden dynmak isleýän bolsaň, ýany dynmak isleýän bolsaň, ýany ortada dynmak diýende, ýany ondan gutulmakçy bolsaň, şu eliňde bar bolan maglumaty resmi ýagdaýda, resmi, ýany dezinformasiýa däl, resmi tassyklanan informasiýa höküminde, hana şu prawozaşitni organizasiýalara Türkmenistanyň adam hak hukugyny goraýan ene Türkmen Helsinki bar, Türkmen Tipiç bar, ýani Türkmenistan Hronikasy bar, Türkmen Hews bar, pajalsta baglanyň şulara resmi ýagdaýda, ýani şulara maglumat berip, şu işe her kim elini daşyň aşagyna soksak, daşyň asagyna goýsak, men görýän, bilýän şu Edil şu ýygnakdaky beýleki döwletiň nämeleri ýaly adamlary ýaly agzybir bolup başarybilýäs. Emma biz özara pikir, özara düşünişmezde alyşmak zorunda. Ýani alyşmaly biz maslahatlaşmaly bul işi. Maslahatlaşyp bir iş bitirmeli. Ýani eger pelança pelan edipmiş, pistigança pistigan edipmiş diýen, diýdi diýdi gyýbat bilen, boş gyýbat bilen eger bir zatdan Dynjak bolup ýa bir iş ederis diýip pikir edýän bolsak, onda biz ýalňyşýas. Ne tolko syýasatda, ne tolko demokratiýada, ne tolko bir hereketde. Hemme zatda-da ýalňyşýas, oglanlar. Bul göze görnüp duran zat. Ýalňyşýas. Ýöne OBS-niň şu gezekki ýygnagyny men öz gözüm bilen görüp, gulagym bilen eşidip, şaýat bolanym üçin men bu ýygnagy ýaman wajyp meseleleriň üstünde durulýanlygyna ýüz prosent men şaýat we men şuňa şaýatlyk edip biljek. We şu ýygnak häzirem dowam edip dur. Men şu ýygnaga häzirem gatnaşyp durun. O taýda diňe bir mesele däl, aýdaýynam birnäçe mesele, birnäçe mesele, ähli döwletlerde bar bolan meseleler barada, çözülmeli meseleler barada hemme nämeler çykyş edip duran, şo ýerde diňlenip dur. Ýene esasy başga bir ýene bir bellemeli bir zat bar. Men şu ýanky belläp geçişim ýaly, eger haçan-da Türkmenistan özüni näçe gülala güllük edip görkezjek bolsa-da, eger ne tolko OBSE-de, Ýewrosoýuzyň ýygnagy bolsun, başga ýygnaklar bolsun, şu ýygnaklarda ýene biziň şu prawozasşitniklerimiz, ene şul aktiwistler bolsun tapawudy ýok we beýleki oppozisiýa lideriniň toparynyň ýolbaşçylary bolsun tapawudy ýok. Eger bular hakykatlary Türkmenistanyň predstawitelleriniň öňüne goýup, ýagny şularyň ýüzüne seredip şolary aýtmaga dowam etseler, elbetde Türkmenistan häzirki edip duran režimini hiç haçanam näme etmeýär-de, ýüze çykarmajak bolup, şuňa jogap bermän gaçýar. Sebäbi bularyň dymmagy şu Türkmenistanyň şu meselede hiç bir näme jogap bermän dymyp durmagy we ýa dymyp gaçmagy eýýäm şu özleriniň şu Türkmenistanda şolaýlary resepsiýa režimini dowam etdirip duranyň subutnamasy bolýar. Muny diňe bir proteste bilen ýa gygyryp galmagy bilen däl, gerekli ýerli jogapkärçilikli halkara guramalaryny hat üsti bilen we ýa islendik bir ýüzlename üsti bilen talap edip sorap almak her kege her kesede başardýar. Ýöne ýene bir zat bar. Ine şu ýaňam özleriňiz gowy bellediňizler. Hana biziň şu prawazaşitnikleriň hiç aýsam şu mahala çenli bir adama pelan ediň, pistigän ediň diýip aýtmaýar. Bularam öz boýnuna düşen jogapkärçiligini gaty gowy bilýär sizlerden de bizerden de. Eger sen çykyş edýän bolsaň özüň wyždanyňy eliňi wyždanyňa goýarsyň Ýurduň üçinmi edýäň? Döwletiň üçinmi edýäň? Geljegiň üçinmi? Çaga-çogaň üçin edýäňmi? Özüň üçin edýäň. Bular hem siziň jogapkärçiligiňiz, ýurt daşynda durup o döwletiň, özüňiz hem başga döwletde bolsaňyz siziň jogapkärçiligiňizi bular boýun alyp bilmeýär. Häzir hiç bir döwletde hem bir adamyň jogapkärçiligini alar ýaly bir dereje galmady. Özüňiz özüňizi garantiýa alyň. Meniň diýjegim şol. Ýani bir gurama eýdipdir, bir gurama beýdipdir diýip guramanyň üstüne ýüklenmäň. Bolýa, sag boluň Rozybaýa öz pikiriňizi aýdanyňyz üçin hawa. Indi bolsa söz gezegini doganymyz Atamyrat Saparowa berýär. Hawa, näme goşjak isläniňiz?
Nurmuhammet aga siz aýtdyňyz iki müň üçünji ýyldan bäri gatnaşyp gelýän diýdiňiz aýratyn minnetdarçylyk. Sypdyrman gatnaşyp dursuňyz OBS ýygnaklaryna. Indi şuny ýaly halk içinde sorag ýüze çykýar. OBS-e hemme zatdan habarly bolup, näme üçin diktatorlaryň eden etdiligine göz ýumýarlar, näme üçin şony wezipäden aýranak ýa türmä basanak, jezalandyranak diýip indi bir zady belläp geçjek bolýan şu soragyň üstünde durup, mejbury ýagdaýda, bilkastlaýyn diýsek hem ýalňyşmarys, bilim sistemasy Türkmenistanda has aşak düşürildi. Nyýazow döwründe-de, ondan soň Gurbanguly Berdimuhamedow hem dowam etdi, halkymyz sada. Obýeksiýa diýende bir özünde goşuny, woorужёnnyý, goşuny, tanky, pulmýoty, näme samolýody bar bir guramamyka diýip näme etjek bolýar. Näme üçin şu prezidenti aýryp bilenok OBS ýa on diýen şuň ýaly soraglar ýüze çykýar. Bir gysgaça düşündirseňiz şu OBS bolanda şu näme diýmek? Maksady, emele gelmegi, alyp barýan prinsiplary nämeden ybarat? Şu hakda bir halkymyza düşünje berseňiz, mümkin bolsa. Men ýaňy çykyş edemde-de aýtdym. OBS

ýaňky bir ilçiler bilen, hemme döwletleriň ilçileri bilen ýygnak geçirildi. Şo ýygnakda-da şo meseleler, meselem, ýaňky konferensiýadaky bolan ýa ýylyň dowamynda döreýän meseleleri şo ýygnakda her hepde seredilýär. Şu gün bir mesele, ertesi, indiki hepde başga bir mesele, şeýdip seredilýär. Şonda-da Türkmenistan eýtýä, beýtýä, ýalan sözleýä, çykýa, ýa serederis, ýa ýa o mesele ýaňky oppozisiýa bolsun, ýa NPO bolsun, olar töhmet atýa, olaň diýýäni ýalan, şeý diýip, sypýa. Ondan gynansagam, esasy näme? ABŞ-da Günbatar döwletleri. Olar, esasan, şu soňky ýyllarda Orsýetden ha gazyny kesip zat edip, Türkmenistanyň gazy bar, ynsan haklary ikinji plana geçdi. Gynansagam, birinji nobatda ekonomiski interesleri, geopolitiski, onnoň, bilemok, üçünjimi, bäşinjimi, onunjy ýerde diňe ýaňky ynsan haklary.

syrana uçastnik bolýar. Ýöne ýerine ýetirme sen ha siz boýun bolduňyz ýöne şu zatlary ýerine ýetiriňizok zat diýilip aýtýar ýene gaýtalýanda bir konkretny bir käýinç berip ýa nakazat edip bir ýa sanksiýa şo döwlete garşy olar ýaly zat ýok obsýaň kararynda ýok ony ýaly zat ustabynda ýok şoň üçin diýýän aýty takoý organ, katory ýene-de ynha nämede bolsa görýäňizmi, Ýewrosoýuz bar, OON bar, olar nämede bolsa ýaňky rezolýusiýa kabul etýär. Şo rezolýusiýa ýerine ýetirilmese, sanksiýalar bolýar, ýa ýene başga bir görnüşler bolýar. Şolar ýaly nakazaniýaň bolmanda berilýär. OBŞ-da muny ýaly zat ýok. Ynha gysga meň düşündirişim.

Hawa, pikiriňiz üçin köp sag boluň, örän gyzykly. Ondan menem şu ýerde öz goşjak zatlarym Belli bir derejede şu obesiýa näme kän netije berenok ýa-da kömek edenok diýip, belli bir derejede meň pikirimçe şu dogry. Ýöne men şeýle teklip etýän, obesiýa geliň başga tarapdan seredip görüň. Mysal üçin, Men Karşin Obesje men pikirimçe bir bir tribuna bir bu bir mümkinçilik özi näme otuň olam bize bagly biz nähili şu mümkinçiligi ulanýas şu geljek netije mysal üçin mende gurama bar men şu hak hukuk boýunça kömek etýän Türkmenistanyň içindäki daşyndakylara otuň men her hili başga ýurtdaky şu deputatlara zatlara arza ýazýan otuň her ýyl Bir gezek mende gaty örän uly mümkinçilik bolýar. Men şo OBSe baryp, şo arza ýazan deputatlarymy görmek, bolsa zat etmek bolan şolara sorag berip, näme üçin sen meň ýazan arzama jogap bermediň? Ýa-da bizde şuny ýaly birki sany keýs bar, iki sanakda netije ýok, birki sanakda, mysal üçin, netije bar, şuňa kömek ediň. Ýa-da biz öz guramamyzy beýleki adamlara aýtmak üçin ýa-da Gazagystandakylar, Özbegistandakylar bilen tanyşmak üçin bu bir mümkinçilik. Elbetde, OBSD-e baryp, hawa, baryp, siziň baryň, Türkmenistandaky hökümede agdaryň-da, demokratiýa guruň diýip bolmaz, ýöne bir düşünýärin, gysgaça mümkin. Indi bolsa söz gezegini doganymyz Ahmet Rahmanowa beräýeliň. Hawa, Ahmet, aýtjak zatlaryň barypmy?

hemmesine z gatnaşan adamlara köplük boldy eti haraşo. Nurmuhammet aga naşot diskriminasiýada rasizm türkmenistanda gülläp ösüp oturan eti çisti meniň analizimde menem blogerde ot menem bir wideo çekýän öz pikirimi aýtýanda açyk açyk i şu diktaturaga garşy nirden men bu zat alaman

Süleýman Tursunbaýew aýtdyňyzda Nurmuhada. Şony ot Zwýozdy şou biznesida ölmezinden öň ýene bir iki gezek ýer aldy o. Türkmenistanyň içinde zatda srimnowaniýalarda ýer aldy. I şonda Zwýozdy şou biznese şolar geldi. Pozdravit etdiler daže wideolary bar şonuň sotsetda ýoutubda tiktokda. Ama ölende şo çagany aldylardan şo iminna Berdimuhamedowyň akynlarynyň biri ogly alyp urup öldürensoň hiç hili gynaç bildirmedi Şu imeni zwýozdy şou biznesida häzirki günde ýene bir sluçiý boldy. Türkmenistanda Muhammet Mamedow tor stendaper, komik, tiktoker. Oňa gynanç bildirýärler. Ot imeni şo zat bilen baryp oturyp gaýdanlar, pozdrawit edenler Süleýman Tursunbaýewi. Bu zada gelende, Muhammede gelende etýärler, Tursunbaýew bilen edenoklarda. Hytaýda bileňizmi, men şuň ýaly düşünýän. Kimde auditoriýasy bar bolsa, kim müňläp falowerlary, bir oňa balet etýän, edýän işinde-de adamlary bolsa diktatura özüne şony duşman göredi. Ete kimäli aýdymçy Akyş Saparow, Pälwan, Nazir Habibow, Kakajan Rejepow ikisi wystupali, Kakajan Rejepow ubejal, gaçyp gitdi, zadam Nazir Habibowam aldylar-da ony basdylar geroin bilen. Immine ot ine şu zatlary belläp geçeniňiz üçin spasibo da ot men şu taýda not etdim şolary. Meniň prosto gysaja bir soragym barda Nurmuhammet aga. Türkmen delegasiýasy bardy aýtdyňyzlara bardylar. I olar çykyş edendirler da bir zatlar aýdandyrlar. Men tapamyok da hiç bir ýerde tapamyok.